langi ma woko kono alub ma woko taka dong iwinyo leb lwor. An amito an apwowu, adwok pwoc botwu. An macalo Dokto Banios Voice of the Voiceless, dano pa jo ma dwangi pe, en aye an. An macalo Dokto Bad Nio Segwan, Bad Nio Segwan ma amito alokaloka i lobo olwo, en aye an. Ngat ma mito alokaloka i lobo olwo en aye kol en aye Honourable Dokto Bad Nio aka The Bad Nio Voice of the Voiceless, Bad Nio Segwan, Mister Bad Nio Segwan, en aye an. Gin ma dong an macalo The Bad News an dong adeg loyo en aye cato kaka. Gina dong an adeg loyo en aye cato kaka. Ci inenone, lakoti diving moni ni in itye ka lweny pi kaka kun lapiny lapiny kare nongo in itye ka neno yo mene ma in inongo kwede ki cente ki nying kaka itimi ni itye ka lweny just bene iketo cwinyi ni itye ka lweny ento kare nongo in itye ka yenyo yo kwoni pe itye ka lweny ki cwinyi weng bandera pa kaka eni pa kaka lwo eni wek in iil just omyero i sacrifice kwoni o ijal wa family ni o ka wek in ilweny lweny me atir atir Wun wuneno kit ma janani luwum obedo ka konyo kwede. Janani luwum obedo ka konyo dano ma mege ojalo wa pi family ne weng pud dong tye ka konyo pien paro ni dano omyero gubed maber. Par ni dano omyero obed ma nongo komgi tye mayot ento pe par pi familiyine ki mukene. Ento watye ki lutela kany gitimi ni gitye ka lweny pi lwo ento gin kara lapeny lapeny jo nononi pe giparo pi wan macalo lwo, jo nononi giparo pi familigi keken. Pe gimiyo kony mo keken ma rwatte ki komuniti ento gin gikonyo mere familigi. Gitye ka gedo i gangigi ento gin pe gitye ka konyo kaka ki cwiny me ada. Ka in ibikonyo kaka ki cwiny me ada, me acel, omyero ibed ngat ma ngeyo Lubanga, omyero ibed ngat ma ngeyo Lubanga. Meno me namba acel. Me namba aryo, kwany cwinyi o ki i jami lobo. Me namba adek. iromo jalo wa family ni o ento nongo latela mo ma twero lweny pi acholi nyo ma twero lweny pi wan macalo luo nongo latela li enoni pe nonge dok an macalo deparred news one pud pe anongo latela mo ma tye ka konyo komuniti ki cwinye weng ma cente ma en nongo nyo cente ma en nongo mo ma nongo okwany bute gucit okony ki lwak onyo ocit otuc ki tangi ki kony mogo matino tino kono ngo ngo gi ni onyo oculo ki lutino kic lutela ma gitye ka timo gin eno ni peke me waco lok ada jo ni gikwanyo pacen manok en me cam cane gi ni en aye gitimi ni gin gitye ka konyo litino kic gitye ka miyo jami ki litino kwan eno ni weng lweny me kong gola ni bito kwir. Meno gin ma The Bad News Segwang okwelo. Ngat mo ma tye ka lweny pi lwo ki cwiny jo weng peke. An macalo The Bad News, pe ni ka an abino i media kany ni kono an atye ka yenyo kono ngo. Pien jo mukene penya ni latin en ma kilwongo ni The Bad News Segwang latin eni yenyo ngo? Hum? Latin eni yenyo ngo ma loko matek kite eni? Pi jo ma giniang, gibiniang ni an. Pe ni pien lokke ni an ayeno gin mo, nyo ni an atye ka loko kona pi gin mo, but an alweny ni pi kaka na aye. Dok an atye ka keto cwinya ni wan macalo kaka alwo omyero wadwok lonyo wa ni odok cen, omyero warocu tekwaro wa, jami mogo ma wan watye ka losing calo lonyo wa i lobo olwo kare kare ni weng an amito ni Lonyo-ni weng kudok i cing Acoli. Ngo ma kitye ka manyone-ni weng kudok i cing Acoli. Pien kini ka pe wan waloko ba, to paco eni bioo wa i level mo ma wubineno ki wangwu. Pien wun pud pe wutye ka neno can ma tye ka timme i lobo Luo kany-ni, i Northern kany-ni, wun pud pe wutye ka neno can enoni. Ento ka nino ma dong wuneno can enoni ma dong agulu pii dong odiyo otac, ci dong wubiye ni Bad News Egwani kare-ni obedo ka lweny me ada. An apat ki jo mukene-ni ba. An apar ki jo mukene me ma gilwenyo pi moko kwon ma gitimi ni gitye ka lweny pi acoli, ento kare-nu, kare me lacen lacen, kare-nu gitye ka culigi acula. Kare-nu gimito me cente, pe gitye ka konyo lwor ki cwinygi ada. Cu an akonyo lwor ki cwiny me ada, dok atiyo pi Rwot Lacwec, ma en aye gwok ca mukene obedo gumwu ma oyero an macalo Debanius me lweny pi wun macalo lwor. ci pi jo ma ginena an atata-ni gire, wunu nen, ka bolwu kong labolle i kom Yecu Kricito. I kare ma Yecu Kricito obino i lobo, Yecu obedo ka pwonyo dano ki kwai lok mapol ma Rwot Lacwec ooro en, ma Lubanga-ni ooro en. ni gubino gutit ki dano wek dano gucak ngeyo piny, wek dano gunge en maber. Co pol jo mukene gubedo ka neno Yecu calo lamingo, calo labolo, lok ma en loko weng. Gineno Yecu calo lamingo, guyero Yecu ki lee me caro caro mapol. En aye gin ma gitye ka timme i kom an macalo Dipal nio Cogwan. Wutye ka yeta ki lebwol madwong, wanya, kono an ape ki lebwol mo kono me ngo? Itye ka nenone? Kun lebwel ango ma in iwaco ni an ape koni lebwel moni me lweny kono me ngo ni? In iloko lok me miyo miyo lok me ababang. Ka Roho Lacwe pe omini lok me pwony onyo pe omini lok kit ma an Debarni Osegwana aloko ni, lingo mot, ento nongo pe obedo gumi. Rwot Acwec oleko an ni an aye omyero abin akony wun macalo lwor ki kom peko ma wun wutye ka limone. Co, an amito ni apwowu, wun macalo lwor ma woko mo tye ka capoting an, ki jo mukene.